Bwana winja maber. Bwana lek moko nitie ma koro onego we pimo wiwa bwana.
Kago lek ma. Ileko ga?
Nyero. Aleko ga mang'eny. Koro lek mileko mang'eny go. Kochakre kawuono nyisgi ni lek maleko ga mang'eny gi weuru pimo wiwa. Bwana lek pimo wiji.
Moro to lek moro kama be ang'en pimo wiji. Chieng' moro aleko.
Aw chiew i ot adier ni koro aleko ga nadhi omo pi. Kachopo i ot ayudo kaka rahan ga mana kijiko yo fuka ne ema adhi ting'o go pi but adak aluok maluok set. Mago be gin lek mase ing'e ni mago e lek ma wuoyi ni onego otim ang'o? Onego we pimo wiwa mano lek mar pimo wi. To ok ni kwe lek no we pimo wi. Kata ng'ani ne anyiso ni lek no pimo wi. Ineno ka cross anoneno malich osegafwenyo nafwenye. Dong an hien awuoro awuora kaka lek osechanda mang'eny kara lek gi duto te gin na mag pimo. Gigo pimo ga wi ji ere ka di lek ni dhik to ni an bana.
moro ok ing'e ni nyocha leko mna nariembo mtoka. To ne mtoka ne in ing'e kata riembo mtoka i. Kata kata kumikete gi fungi ing'e no kang'eyo. To ne ni leko wel ba lek pimo wi ji. Ae to samoro ileko bana idhi omo nyako bwana. Kaeto ka koro iseomo nyako ma notimo gi chadi to nyako idhi buogi. Koro ichiewo ga ichiewo yudo nyako be. Apenji, ang'o miyo eh? kiseleko wach mar nyako ni? Hmm. To kichiewo tichiewo chaka ng'at ma ni aora. Bwana. Ma koro pi pi koro penyi ni to pi oa kanye? Donge iti ga matek lekno. Lekno itie ma in ikiaga ka ji tiyo matek ile kochako ka leke gi kar adwa chako chwadogi an ti atweraga matek ineno ka an sana nindo eh? aumo ga wang'a gi mask moro mask moko mane biye mag corona ga ma kati aumo go wang'a ne e ma um ita ma um nyaka dhoga mondo kik ana wuoyi lek to be iyweyo gotieno hey ting'e nang'o don sama nindo to koro ok aywega an ka nindo ok aywega ing'e nang'o neno mask ma mwakoro iwachono mm. mask no be jawuond ji koro mask no ema jatiyoga to tich matigago kodeno lek emomiyo ati kode Mondo koro din lek. Din lek kabisa.
Yaani yani ndo futa uche. To kinindo futa uche ni to mae to koro kitanda to kara rom nade. Lek moro be chando wiji kae. Hmm? Bani leko ni kwanyo pesa ma double kama e. Mera kori mor ga isekta ko kwani dwa dhi nyiew gik ma pecho. Bana we wacho ta onge pesa kama e. Eh. Hey. Makori set ka opesi hoi goki kama. Mm. bade idwa chiew ka lweti odolre kamae tionge pesa ingeni ingeni matiende ni in koro saa saa minindoga inindo kisemewo chuth nikech ne kiseleko ni kwanyo pesa koro in dala kimewo dong mane lek lek mar pesa no dong emomiyo chieng' mon nachiew ka de itai mana wacho ni gan bwana pesa na moka an gago kar ka mana ko itai kuondo cha ni eh

koriwo ni ni ara o dada leko era ko uta ma wuondi ni leko nyalo kata tima tima mo ti wuondi ni ni eh, leko ando koro kaseti mo tad bokra ne man koro chiwo na bana e eh, leko matek dano ng'e na de go ma lek ma mriambo lelo dongo lek to gin ga mriambo to kilo ka ngata be wuondi ni leko sega leko ni nyom to kam kinyi yudo kam to ka ni dod a a sega leko ni dom to ka ai dakero
paro gimoro mhm Bana jomoko ne hore mamit gotieno bana mano pige nalek. Jomoko hore mamit. Kwani kwani leko ni jomoko hore movie. To ka chiyo tayudo macha ta chiyo ayudo ka en serious. Eh. En ni movie. Ayudo kaka ra aneno ga movie ma nindo koro ing'e naleko ana jigore e mbele na jigore e mbele. Kara gigore e mbele na adier to en nano kanegi nikech anindo.
Nendo to gore. Yana leko ni ji gore imbele na. To kane gi ta nindo. Kapenji to ng'ano mohingo nyawadgi ilekno. Hmm. Ilweny ma tekru iye tekru. Ng'ato moro kanyo manya dundo to tin tin kamae. Hmm? Bara ng'ato tin to ba gwecho machopo nyaka wi. Tado malo bwana.
To mana gwecho mibayo gi style mane.
Chunga ok no chikre.